Moien. Moien. Moien och och. Moien Tommy. Ech sinn den Tommy. Freet mech dech kennen ze léieren. Et ass e ganz besonnesche Besuch bei rtl fir de Lëtzebuerger Schauspiller Tommy Schlesser. Hie kënnt fir seng nei Roll ze presentéieren. An déi spillt hien net wéi gewinnt um Filmset. Den Tommy gëtt haut offiziell als neie Coordinateur vum Télévie virgestallt. An trëtt domat d'Nofolleg vun der laangjäreger Coordinatrice Diane Wunsch un. Dat ass eng nei Aventure, en neit Kapitel vu mengem Liewen. Ech freeë mech wierklech drop. Dat ass eng grouss Tâche, well ech hu grousse Respekt dofir, wat d'Diane elo déi lescht Joren opgebaut huet. An ech probéieren dat esou gutt wéi ech kann. Op d'mannst sou gudd wéi hatt et gemaach huet weider ze féieren ne? Ma den Tommy ass keen onbekannt Gesiicht beim Télévie, ganz am Géigendeel. Zënter 2013 ass hien feste Bestanddeel vun der Live-Sendung am Abrëll, an dat dacks hannert dem Telefong. Deemools, de war natierlech méi jonk, mee do huet een awer och schonn realiséiert wéi wichteg dass dat ass, an am Laf vun de Joren ass dat. ëmmer méi eng Häerzenssaach ginn an an et huet een och gemierkt déi lescht Joren, wéi wéi et net nëmmen eng, dat ass net nëmmen en Numm, Télévie, ne, dat ass dat ass eng eng eng ganz Beweegung, fannen ech mëttlerweil, dat ass jo wéi eng wéi eng Well, déi vu Solidari vu Solidaritéit, déi duerch Lëtzebuerg ëmmer geet. 202.000 Euro! 150.000 Euro! Dee groussen Télévie-Dag, dee stelle ech mer relativ stresseg vir. Jo, mee eigentlech ass dat, wann do Ech hunn alles virdru gemat, ginn ass den Os den Dag, gëtt dach vum selwen. Ech hunn d'Jana emmer gefrot, an, bass de gespaant? Nö, et ass jo alles elo organiséiert. Ech mengen, dat gëtt gutt. Ech gi mäi Bescht, ech gi mäi Bescht. Dat gëtt gutt. A lass! Oh, wéi flott! Kuck mol. Moie moien! Nieft dem Tommy gëtt d'Televis-Ekipp gläichzäiteg ausgebaut. D'Aurore Dulieu wäert an. Zukunft virun allem déi administrativ an finanziell Organisatioun iwwerhuelen an domat de Coordinateur an d'Fondatioun Kiwanis am Alldag entlaaschten. Dat begréisst och d'Presidentin vu Kiwanis Nathalie Frisch. Mä mir hunn iwwer déi lescht Jore gemierkt, dat de Coordinateur vum Télévie, nach ëmmer muss dat maachen, wat Yann och bis elo gemaach huet, natierlech Benevolle koordinéieren, Centre de promesse fannen a kucken, dat do eng ganz Rei Aktivitéiten da stattfannen, fir dat mer de Compteur dann och schéi gefëllt kréien. Mee hannendrun ass natierlech och extrem vill Aarbecht an dat mer och do musse kucken, fir gutt opgestallt ze sinn, fir dat dat alles an Zukunft wäert weider gutt funktionéieren. Ech hu gespuert, dass et dat Richtegt fir mech wier. An dunn hunn ech net laang gezéckt an ech hu mech selwer proposéiert, mech selwer an d'Spill bruecht. An ech sinn och frou, dass déi, dass déi Propos esou gutt ukomm ass. A wie fäert den Tommy Schlesser just nach beim Télévie ze gesinn an net méi um groussen Ecran, dee sief berouegt. De Schauspiller wäert an Zukunft béides mat Passioun maachen. Eng wichteg Première fir den Acteur steet scho mol sécher am Kalenner, de groussen Téléviesofschloss. D'nächst Joer, de siwwenzéngten Abrëll.